Tikah hmun ah Malaysia an umnak kum hei rialpi an umnak chungah Pathian nih lam a hruai hna i an nihin ni ah US kal lai lunglawmnak thlacam nak le hika hmun ah ruah lo in kan um siang zong kum sawm le kum nga a tlinnak bante hiti hi bantuk tein Pathian nih a rempiak hna i lawmnak le chimnak le thluachuahnak halnak ah can ṭha can sung le kan peitu kan Pathian a si. caan si mi ka kan Pathian cungah lawmnak tampi ka ngei ding kha ka si ka van chim ka duh cun hi bantukin thlacamnak an tuahnak ah hika i kanmah Khrihfa le zong kan sawm i cu lawng si loin kan dawtu khua mi le cun hi kan island le in a rak chuakhawm nin dihlak cung zong ah lunglawmnak tampi kan ngei Pathian i thawn chuah cang hna sin zong kha a van chim ka duh i a si ahcun zan zong ah khan can hmangnak a uk lai caah khan kan caan kha kan rak kal ko hna lai i santlai khua keimah an rum i than ka rak si lai cu khua khan baibal pakhat te ka van rel lai cu khua in cun khan thla kan cam pek te lai cu khua kha kan dir hna lai i hlabu kul le nga kha kan kai ṭhawng hna lai i a donghnak ah khan kan siapa thlacamnak kan cang kan tong ter hna lai i cu a dong hnuah kha kan kan zapi te kha kan ra dir hna lai i happy birthday saknak le Khirhchionak kha caan kan rak hman lai ti kha tuzan caan ah kan caan hmannak kha an kan rak hman hna lai. Tu cu Baibal thiang pakhat te in hika in u siangpa te caah amah song in pakhat te ka van rel ta lai. Sam angan sawm vel le pali a hme paruk kha ka van rel lai. A ro a carmi baca nelrawn kha an tan tikah jerthi phun tamnak hmun ah a cang. Ruater nih khan tidil in a khater, an kal tikah an ṭhawng chin lengmang. Zion tlang ah Pathian hna Pathian cu an hmu lai, hihi Pathian bia a si. Pathian cungah lawmhnak um ko seh.

ah zeipaoh siseh law hnulei thawngthanhnak tein timhtuahnak kha si miphungmi zanlei nai pathum ah rak phan u ti kha a si caah a zeipaoh siseh law mipa mi hna kawmi hna sangabel hna Cun dawtu chung khat cung ro chan vialte hna he ka tiah ruahnak te tuatar lo cu ti kha kan sia her in kan va kal ṭhan lo si zong le zei koih hlah kan i lawm te chung chan nunna vialte nih kan chung hmu in ka ka te ah Kan i chungkhar ca lungdonnak a si. Minung le chungkhar tiah thluachuah hal ding in rak sok khomi hna nan zapi te cung kan i lawm tuk. Hika ah kanmah Khrihfabu kan chairman siseh, kan sayapa chungah siseh, minung a tam tuk ngei siseh, har tein

Aa zawtfah an kan um lio caan zong a tam dih ko. Sihmanhsehlaw vialte chungin cun intuar khawhnak, damnak ṭhatnak a bia ṭhantu zong Bawipa a si. Nihin ni zan ah hin ramdang ah kan kal te hlah maw ti kan rat lo, kan kal lai cang kan rat lo. Lai lai cu ruah kan lam thinok um cangmi si. Ye zong he Pathian khuakhan salah ti kha kan zummi si.

Hihi keimah thawng ka timhnak cu ah a zei ko siseh, kan caah hin minung nih hin cun khua kan khan len nain kan hngal ko zei si le kan hngal bak lo. Pathian kong kan si ko lai. Cu vialte chung kan nun chung zong hi Pathian nih kan caah ṭha te khua khan mi khua si ko lai. Kanmah nih cu minung cu kan hngal lo. Kan lawng lawng cu kan duh. kan hoih ka cio ta hote ma ham na kal lawng ka lu si kal kan kal na kan kal na man in malay kan um na ni hin kan cha chung hin tam bia so ti men lai kho tu cha chon a zai si ko a pathen ko khan nak le pathen ko bina si ko lai cha hin a lung tho te tu ti ko si Lungtho tein u hin, kan thinlung dihlak cu hei thing ko seh, uar ko seh, tiah ka phasa cang ka rak ti. Ee, hmasa sehlaw mi bantuk an tuah ah nan kal lai ti thawngam an thanh tik ahhin nangmah kan i lawm. Amen. Ahocu paoh hi kan thinphan chung paohpaoh cu kan nunnak kha ruah a zungzal kai harmi a si caah khan a zei paoh siseh law